This constitution book is it a cop and paste thing chakauya munyika medu muchisingagoneki kushandiswa zvakanaka ko devolution fund yakauya imarii yakashandei now that magetsi maelection akataura What are, we, are you going to do about my reform? Ane simba pamusoro pamember of parliament kana councillor ma residence ere vakaelekta kuti ipolitical party nyika iri kutotora mari kubva muhomwe dzedu tisati tataura yediamond iro anoti ngerenyika iroro e eh, ngerenyika musection 4 yesubsection 4 yethat section inotaura kuti zvoni communities should benefit from resources that, locate, that occur in their localities saka tinoda kuona nhasi kuti are you benefiting from the resources that are occurring in your province which is according to section 134 of the constitution then chapter 14 of the constitution inotaura nyaya dzedevolution mukoma idi vachitaura zvekare kuti upfumi hukwanise kuvandudza maprovince ngativei nemahurumende mumaprovince akasiyana siyana we also want to see kuti zvekushanda seizvo zvakadaro then we also have inonzi nds one yatiri kufamba nayo kubva 2021 kuda 2025 ine maobjectives akati wandei aikutaura zvinoita kuti tive neeconomic development tinokuona zvekare kuti taapapi nazvo because its also provided in the constitution so before i ask the question do we start the discussion ndakopai just uh, brief objectives dzends one then we discuss tichiona kuti taapapi zvikuitwa neconstitution nezvends one NDS one yaiti zvoni kubva 2021 kusvika 2025 we are supposed to have an annual GDP increase in annual GDP by 5 percent yakatsva kuti you're going to maintain a budget deficit uh, below 3 percent ikataura kuti chete devolution ikataura kuti zvoni we are going to have a single unit inflation single unit kubva pa 1 kusvika pa 9 apa nhasi amoti tiri pachiya tete ikatya kuti weare going to stabilize maexchange rates ikatya nyaya dzokuti weare going to create 760000 jobs this is the document we are working with tamna 2023 we are going on to 2025 we need to discuss about that then also tane 10 years neconstitution ikutaura kuti we should benefit from our local authorities from our local resources nekutora kuti zvoni we are supposed to have devolution kuti ti economic development zvapapi so it's a good thing that our panelist ine vanhu vanoshanda manatural resources vemumacommunities vekubusiness they will be able to discuss and give uh, context to, to what's happening and also vagari we're going to have some time to also ask them questions Isu savadare togara takazvibvunza muparamende kuti conception seven tiri kungoiteedzera wenyu. Tinofanira kunge tiine Bhaibheri renyika anotoenda kumachechi akasiyana siyana. Kana kune vanopinda vari vamaChristians panapa, Bhaibheri ndo chinhu chakakosha. Kana pane maMuslim pakati pedu, bhuku rakakosha rinonzi Korani. Kana uri muKristu chaiye chaiye unofanira kuone Bhaibheri. Saka wari womuzimba chaiye chaiye unofanira kunge une chini gumbiriro kumba kwako hakuna. Zvakanzi izvo tofanirwa zvakare kuri translator kuenda kumitauro yedu maofficial languages ari mubumbiro kufanira kuva muchindau muchizezuru e, muchichewa e, muchichangani muchidherere muchitonga kuti mulungu azviverengere nemutauro wake waanogona hatina kuzviitaba Saka dambudziko redu guru ndiro ratanga kutaura iroro. Nechipiri takaita constitution 2013 tikuzoti yatova ne 10 years asi zvakawanda zvacho ndakubva tatongotanga panyaya yedevolution takasarudza macancelors 2013 maprovincial cancelors vanhu ivavo havana kana kutombopinda muofisi havana kana kutomboshanda kana kutombotambira kana sendi kana kodii kana chii vakapedza 5 years vakasarudza kuita maprovincial councilors zvikapera 2018 pane mamwe maprovincial councilors akapinda zvakare avo vari nani zvishomane kuti vanenge vakatombopuwa zvimari asi vasina basa ravari kuita Pese ipapo tavanonge takagadzirisa mutemo wokuti vaite basa ravo, hazvina kuitika izvozvo. Saka implementation yakashaikwa ipapo. Tichangoita implementation yekuti takagadzira mutemo yelocal government zvingade zvakatofamba. Saka chandoona ini ndechekuti vanhu vakawanda vanenge vaine masimba ekuita zvinhu havana chido nekuita zvinhu izvozvo. Yangova nyaya yeimplementation chete chete chete chete. Saka ndaida kuti ndiclarify kuti National Language Institute yakatranslator yaka constitution yedu into 14 languages including braille saka zvokuti distribution yemaconstitution kumalanguages ese iwayo yaapapi handingazivi but what i can confirm is the constitution has been translated into all indigenous languages of Zimbabwe. Muno muManicaland, district rimwe nerimwe rine maeconomic opportunities ariko. Ini ndati vari muno ngatiyedzei nepatinokwanisa kunotsvaga zvinowanika mudistrict medu zvekuti tine mari here kana kuti hatina ngatiunganidzanei tiite kuonera pamwe tino tino apply magold claims either as individuals or as groups because tikarega kune vari kuuya vari kunze vari kutitorera we've got a group of women uh, who applied for magold license uh, it was two years ago Uh, iko zvino izvi kuministry of mines ukasvikeko malicense edu haasati abuda haasati aveko but takaendeko tichitarise list uh, revanhu vakaaplya and we could see kuti kune vamwe vakato vakaaplya two months ago waatone malicenses saka zvinhu zvacho maitikire zvinoita ndiwo iwawo uh, last month i was in harare takatogara uh, apa imwe meeting pakapfuura nemamwe machina wakapfuura nepo then ndakamboitawo interest because ndakanzwa vachitaura nezvemining mining saka ndakamboita interest yekuti ndingobvunzawo kuti

Ah, munofanira kufamba nemachannels akadai akadai asi vamweni from other countries vari kungouya wechingoona zviri easy um, i think muchidimbu ndingati chinoendesa nyika mberi itrust between vari kutonga nevari kutongwa as long as pasina trust between those two nyika ienderere mberi so if you read around the, uh, literature muzimbabwe you can see kuti crisis iri muzimbabwe ndeyedwinding public trust munhu akangonzwa anything chiri kubva kuhurumende nakuti a ah, zvegovernment a ah, zvegovernment ikanzi council nhasi yaunganidza kuti yaorganiza for a meeting vanhu huyai titaure about these development issues vanhu they have disengaged they have made a decision a ah, munoinda kuita zvangu government ngaidi ngaite zvayo so as long as pasina zvati trust tinodevelopa madocuments akanaka tigoita mareforms akadii but as long vanhu vasingatruste government kuti mi mataura pane maopportunities ema gold claims ah inini ndikuenda kukambe ndikuwana claim kuti ah no kunyeperwa then vanodi vanhu vosiya so i think challenge yatinayo muzimbabwe as a nation is how best can we revamp public trust how best can we have people trust in their government izvezvizi munhu akarwara tikamuti enda pahebert chitepo apo munhu ati ah no zvinoda ndifire mumba munhu anda kuchipatara ikoko the reason being akaenda achida service akashaya service akaenda kukanzo achida something several times akati kuda zvakati kuda zvakati kuda zvakati kanzo haina kuresponda of course vanhu vaine mafactors beyond their control but as long as vanhu vasvika pathat level then havachaiti anything unfortunately mazimbabweans anotrusta more machurch leaders avo kudarika mapoliticians so as long we have that particular situation yekuti mapoliticians ari kuiswa muhurumende ari pava kurepresenta vanhu when it comes to madevelopment challenges havasi kutrustwa then we have a serious game so ndofunga vamwe wangu vazvitaura nenyaya yekushaya trust kuti havana vasina trust nezviri ah, ndiri kuona kuti kana nyika yedu ikashandise mapublic resources sezveari kuti tidevelope nyika yedu takatarisana ne sekutaura kwemamboita pachapter 4 yeconstitution ine mabill of rights kuti kune marights of health right, right to water right to shelter makodzero idzo dzezo marights iwonawo akatedzwa nemazvo right to health kana maresources edu akaitwa channel accordingly ah, kwaanofanira kuenda kana budget redu renyika rikataura kuti health tiri kuise mari yakati mugore rino mari yona ikaenda ikashanda nemazvo ah, then tobva tachizotarise kuti munhu waende pachipatara anobatwe zvakanaka echizive constitution yake akaenda komhangara kuti vanhu woye ini ndauya neconstitution of zimbabwe bumbiro remutemo riri kuti chapter four ah, section yakati iri kutaura nenyaya yeright to health inini kodzero dzangu dzambunyikidzwa pachipatara chakati nenyaya yakati yakati vanhu ivavo kana ari manesi ambunyikidze kodzero dzemurwere iwowo akatorwa akaendeswa kunonzi kuchitiro kunonzi kujeri vakasungwa vakaenda mukoti vakaenda nyaya dzacho dzikaongororwa zvakanaka constitution yedu inonga iri kutobude zvakanaka political will saka ndichiona kuti eh, maleaders paano eh, just excuse me pano pati handiti nemaelections ari kuuya muna august ka after the election pane achanzi ahwina handiti ka Paanoitwa sworn in anosweya kuti inini ndichaita uphold the what the constitution handitika so macitizens they follow how the leaders respect the constitution kana vatungamiri vakaratidza kuti constitution is just a piece of paper which they can rubbish Vanhu vanenge vasina the power now to go and claim marights iwawo ari muconstitution. Chimwe chandingade kuwedzera ndechekuti eh, constitution eh, the enactment of our constitution muna 2013 was only one step there were many other steps that we were supposed to take to make the constitution enforceable pane mitemo yaifanira kuitwa realign pane mitemo yaifanira kubviswa zvamuchose from our, our, our laws or legal framework ichingoripo for example kumining tine mutemo wakagadzirwa 1961 mines and minerals act

A percentage of your profits must be invested in the community. Eh, muna 2013 towards the election pakaitwa yema community share ownership trust zvikanzi 10 percent inoenda kumachi CSOT eh, but muna 2019 zvakarivhiswa vanzi hakusina eh, that part of the indigenization law yekuti inoita compel macompanies to give 10% of their profits kuma, kuma communities saka in the absence of a legal framework that align with the constitution vanhu vanoshayiwa kuti marights acho tonowaclaima sei Chinhu chinotinetsa muno muZimbabwe tine inonzi separation of powers. Tine utatu, ini ndiri muKatoriki, tino tine utatu husande, musara baba nemwanakomana namweya musande. Saka munyikawo tine utatu husande, the executive, the judiciary and the legislature. Dambudziko renderekuti judiciary harisi kuita basa rayo, pese panoenda nyaya dzekuinfosa kwamarights vanoda kutomatsikirira nekutomadzvanyirira so chidoka zvamaraits avo ukaenda kumakotsi edu haanoitwe enforce ndoda kuzivaisa kuti hatina inonzi progressive judicial kune inonzi judicial activism notikakudzimwe nyika vanhu vatinoita inonzi progressive interpretation judicial yedu yakaaproachwa kuno devolution act haisati yaitwa hakusati kwaitwa zvakati zvakati zvakati zvakati zvakati ndopavakade vakaisa kuratidza masimba avo kuti vane masimba wakangoenzana nemamwe mapazi kupa order kugovernment kuti you must enact provincial councils bill you must enact amend the urban councils act amend the lokuti zviitira neconstitution tokupai two weeks tokupai chii kabati kazhinji kacho hazviitiyo katoita kukoti kwacho ukaita rombo rakanaka ndipo ungatombowana order but dzimwe dzimwe anopedza six months yanzi judgment resent mm. kana dzimwe kwa 12 months mozotoinzwa matokanganwa nezvenyaya iyoyo muchakazouya ndangondizvibate judiciary and also sometimes parliament is doing a good job for example tine kesi yatakaita yekudhinde where eh, company inonzi bifa investments yakasvika mucommunity kati tauya kuno toda kumaina core

Power pari kunzi ipo. The current act haipi vanhu power rekuti no hatisi kuda kuti mumaini muno inongonzi paitwa consultation vanhu munodaidzwa moungana kudai zvemotaura zvamunotaura they are noted but not enforceable saka parliament yakati chichinjai so that community ikati hatisi kuda Kambani inodududza inodzokera kumashure. Ministry yakaramba ikati we are not going to do that. So that's the problem eh, iwo uh, utatu husande iwo huo hwekuti tine humwe hwacho husiri husande pakati ipo pavo eh, vari uh, kukanganisa kodzero dzevanhu. Gepiri pakati pamaMP nemaminista yakakurisa saka vakawanda vanenge vari pati iri kutonga vanoda kuitawo maminista saka vanoda kuita magudu Zvinongwana ndichazopuromotwawo. Saka ndizoita mini. Saka ndozvinhu zvinonetsa izvo zvezvo. If you go to Kenya, the difference between the minister and the MP is very small. So people don't really care. If you go to America, a person would want to be representative kana kuti kuva chii. Kune anonzi real separation of power. Yekuti kana uri neiwe member yelegislature uindi uko hauti gumbo mumba gumbo kunze or whatever. KuNigeria vakazviteedzera. So those countries vaita kuti no Munhu kana uchida kuita kuti upinde in any of the three arms zvinenge zvakabalansa munomu pane despite pakati pejudiciary nelegislature saka zvinoita kuti legislature ine inokamina inonzi ine teeth ekuti haitoni namazino kune zinonzi something chokuti unongofakwa ne teeth which can bite legislature yedu doesn't even have those teeth so dzikataurwa panapa navamaguvu kuti zveshuwa dzimwe dzokuva nomboita madhii dzamubodai ombodai ombodai asi kwazvikachita hamuna kwazvinoenda so paenforcement mukatarisa zvakanzi chi all institutions of government are accountable to parliament tine section 107 kuti maminista ngauye kuparliament tine standing order number 27 kuti maminista ngauye kuparliament tokana takabvunzira havasi kuuya vanhu asi hatina zvatokwanisa kuvaita kukenya vanokwanisa kuvhota inonzi motion of censure kuti minister wegavi chasingazogoni kuisa mumwe minister asi unenge watobviswa president uchitsvaga mumwe minister they got that power we don't have it in our constitution so to me ka even if eh, chida kuti improve constitution zvinangova zvinonetsa but anyway zvisipo hazvipo ngatiseenzesa zviripo zvacho executive yedu inoita mari yacho chii asikaiti vanongoregera hapana novaita bring to account and so on and judiciary inongozoona naye wakacho vanoda kuti vaitwe magood people and vanenge vakuda kungotsauka mbichana sezvakaita erika ndiwei akabvaisirwa mutribunal achibva atosiyiswa basa zvikwese zvikwese zvaipiwa ndezvekuti aiwa vanonogonyora majudgment asi ukatarisa asiri yeipa all the judges avanyori majudgment vanenge vachimboita zvemutengo panapa otosvika kuitwa judgment resent six months akambotora pekutanga zve so at the end of the day those people vane mapositions ezvigaro zvepamusoro vanongoita madiro hapana zvamuno vaita unondidii ndo nyaya ikunetsa iyo right now to talk about we are talking about my rights kutongonyora chete any way to do with kungoti eh, kungoti right marights avo ndotonzwa taurira izvozvo tiri kunzi tinge tichiaplya kumapvo uri kutotaurwa chirungu chekunyora musi kudiwa zvokunzi marights machinyi chinyi zvazvinonzi vanatongai munangagwa vane vachitora gold pakwena longa vari kutora kwanhu vakaaplya vakaapruvirwa here ndochekutanga yenireita rushwaya zvaakabatwa aine 6 kg dzegold anga adzitora kwanhu akaaplya here gold mafia zvatiri kungoona zvichingobuda 62 million iri kutredwa pewiki yegold iri kutredwa nevanhu vakaaplaya vakaapruvirwa here magold coins ariko ari kubatsirei paekonomi yenyika by the course uh, given the financial situation that we currently have in our country mm -hmm. is it possible that a general citizen like myself mm. can approach the courts and given the precedence

Uh, to, uh, for example, uh, make sure that uh, the local governance comply. Kutaura nyaya ye-indigenization, kutaura nyaya ye-devolution, mari dziri kunzwa makanzera ari kutaura hatisiziva kuti zvamira sei ende dziri zvadzisikuyapa nenguva yakafanira totaura nyaya maministries ekuti nhasi uno kana ndiri kuministry of education kana kuti ndiri kuministry of uh, whatever handigoni as an individual kana kuti resident handigoni kutreka kuti ministry yashandisa mari yakaloketwa mari yakawanda sei uchinzi une right to health like as compared to tikatarisa pamutare general hospital

Why can't you uh, move a motion uh, saying ngesema political parties yekubvisa that stumble block kuti inokwanisa kurikola ipati yaukastenda for that provision dauchipa background kwairi chizobatanidza nemubvunzo wemotion sei tisina kuita motion kwasei pasina asi motion yakaitwa ndichakutsanangura kuti chii chakatora nzvimbo Eh, firstly patakaita kumbiro yerutemo papanyaya idzi kopaka handiti kana ndakaita urombo rakanaka rokuva mumwe wavanhu vanga vari mukopaka asi pamusoro pedu sekopaka panga pane heads management committee yanga ina maminister seven kuti vamatinenga then achada kuti mazita avo tingatora nguva yakareba but vanga vanga vari two two two from the three political parties vamatinenga vari wechiseven Saka pane zvinenge zvabva kukupa ndova yanga vari mashefi edu handitika. Asi kwaizainzi maprinciples vaizaiti achi final final say panyaya yesection 129 k tataura namakoriti kana tichimwa tii kana tichinge tiri kungotaura zviri senyaya kuti section chakadhakwa ichi hachiiti asi hapana kaine zviindi chekuti awo hatisi kuida because mugado waiida vatsvangirai waida so vakuru vemapolitical parties vaida kunzi section iyoyo and pari zvino vakuru vemapato vanoenda section iyoyo saka ndopadaona ndichiita kune mubvunzo wechipiri panyaya kuti sei pasingaitwi motion yava motion yakaitwazve natemba muliso akatsigirwa nemunhu umwe chete prisila anga ari kupati yanga ina mp one ndo vakataura vari two vamwe mamp kufanira soburitsa zvinhu vaitaura kuti aiwaka Motion iyoyo kana yanga isingagoni kuti ichibvisa because iri constitution yanga iri kuti aiwa ngarichiipa maparameters ekuti oshandisiwa sei kuita operational language zviye nemusoro tisakonzana tatavira tsamba kubva kunangana yowatu koriwa kuti zviite rationalize that motion never got debated in four Because ndinobva na second ndo vakanatsotaura. Pakazokuita one MP I think ndimshuru wakazokuti chauriyo asi atogarisa pa order paper. Ikazobva pa order paper isina kuti pitwa nezvayo. Saka emotion inopisa haisi nyore kuti itaurwe nezvayo. I hope ndapindura. So you understand why we got a problem on that one. Ndabvunzwa kuti umwe mubvunzo wanga uri we isiya mataura pandabudabo inotsvagawo Hii judiciary handiti kana. Yes, yava malava. Right, amendment number 2 ndiyo akazochinja mutemo. Because the constitution iripo iyi yekutanga yaitaura zveshuwa short mangosvika 65 years. Eh, anokwanisa kuti achiitaya. Asi kana uri judge unokwanisa kupuwa dzimwe 5 years. Asi kana 5 years dzapera wane 70 years. Finito. Full stop. Hapachina mukana. Amendment number 2 yaba yakupana ikatiriridza tikapishana pishana pamusoro peyayo kuzetera kuti kana pachinge pachinja mutemo haubenefiti the incumbent mm. hamunopanzwisisa like saying kuti ko zvinoka paine mateam limits kana pakaextendiwa mateam limits hazvibenefiti munhu aripo like iko zvino zvinonzi izvo kuita president pane two terms kana ukada kuzoexperima kuno mutemo uyo ngauzvichinjwa unochinjwa zvawo asi iwo uripo wacho waugoni kuita panditemu yechitatu so by the same token our interpretation was that benefit yokuextenda kuinda ku70 years haibhene kuti munhu agara ari jaji nakudhara eh, zvabva yakaenda kwaikuti haa ah, justice mbiri akaita zvivindi justice appears sure navamwe Justice Chalewa asi umwe wacho wechitatu Edith Mushori pamukuita judgment iya kunoti zvakupisa akabva aregera kuenda kubasa anozomboenda kusvikira chii azombodzikwa asingaendi kubasa hani mazvoona manje saka nyaya yakazoitwa appeal full bench minus malava ichipresidiwa namai kwaunza vachibva vati aiwa judgment yai ya zvoirimo saka ndosaka zviripo izvo kuti jai constitutional court number two yakaitwa accepto asi savadari ini ne one of the applicants akachallenja passage yeamendment number two yakadzuka neconstitutional court ichibva yanzi judgment reserved i think it was two years ago is still reserved up to now handi mazvona ndo zviripo izvo zvezvo then maataura pakudzwa nyaya yezve masanction yegold mafia anenge atingori maexcuse kani because yes kune marestrictive measures kune zvakawanda zvinoitika munyika handitika asi zimbabwe pachayo haina inonzi iyo trade bari yokunzi hatigoni kuexporta zvinhu zvedu so unofanira kuti yes tine problem yekutiwo kune zvimwe zvisungo zviripo pamusoro pekushanda kwamabhengi nezvimwe zvakadaro asi tine zvikoreti

Pamwe vanga vatomboitirwa masanctions ekuti vanhu vanoita makambani akati akati afuriza maaccounts avo zvikazonzi haani zimbank hapana nyaya chaanifuriza zvakutoshanda futi iri neta rushowa yakawanikwa ane gold ambuta rwoyoyo paakaenda kukoti kunoapira first time akapuwa bhiro The state did not oppose by consent yestate munhu anganei angoti haana chishandisa mabhegi zvikazonzi nepa nonono hapana prime afish case anditi mazviona papambuzi pane riziripo zekuti hapana mhosva ainotombotongwa futi iyanzi mate zvakamoneka asina mhosva ah np yakatoka tina nyaya mushauti vedu we choti usina kaumboenda kulegal school munhu akawanikwa aine bhegi rine gold kuti ndachinyayisa mabhegi akanotaiswe pari

Touya kunyaya yethe communities are they empowered as CNRG uh, if to be honest we are not beating the chest but we've tried our best to empower communities isu we don't care kuti vari kumusoro kuvanoti chii We believe in the power revanhu. So kune vakafollowa in 2018 we mobilized the Marange community. I think we took about seven months training them in non-violent direct action to demand benefits from their diamonds. Tikaita demo vamarange imomo vanhu vakabuda vanhu vakauya vakaprotesta The following two weeks president vakati vapei 5 million us dollars but the problem also inozouya futi pacommunity pacho ipapo kuti kana yauya 5 million yacho iyoyo is politicized yakutorwa nematraditional leaders this and that haichaendi kune zvakune vanhu kumaprojects evanhu Saka shungu yangu ndichitaura from my heart if communities in Zimbabwe can come together and uh, say no to the plunder iri kuitika iyi uh, we may not get everything we want but things will change yes. Eh, wana henry teruswaya arrogance dzavainadzo vana wiknel chivhayo inyaya yekuti the public is not responding mm. ndosaka tiri kuramba tiri kutsvinyirwa pamatwitter kuti iko zvino ndapinza eh, rolex yakati iko zvino ndapinza inonzi chirolls royce what what what what so i strongly believe kuti if these communities kuri kuwanikwa manatural resources can come together and protest eh, put their lives on the block kuti guys iyi haisi governance iri kuitika this is looting this is plunder even nyaya yegold mafia you know we can't be reaching dubai tisina maambulance ataurwa nehanzvadzi yangu iri yeah. Do you know kuti right now ukarumwa nenyoka yoo it's straight death. Hamuna mushonga and venom hamuna munomu. You see but we are losing lithium, gold, diamonds, platinum, chrome, name it, coal, all those things. We should be somewhere by now. Saka ngatirambei tiri kushanda pamwepo nema CBOs tichibuilda capacity yevanhu asi ndinofarira kuti vanhu vajamuke eh, vaite take their power back power riri kumusoro uko we can take it isusu kana tikaziva our responsibility even the constitution harina here freedom of uh, protest yekuti vanhu vanogona kuprotesta zvirimo handiti ka e eh, so ndo patinogonawo kushandisa